i was a soccer player for some time ndoma ndakakurira ndoma ndakatambira from grassroot from the age of eight ndoma ndakatangata sei ndoma ndakatanga kutambira and then ndichikura ka ground rariya vanhu vaingoona kunge iground rekuti vanhu vari kungoenda zvinotandara zvinodii but inini i didn't know kuti mukuenda kwandiri kuita kuground ikoko pane vanhu vari kutoita sei vari kutondi identifya ndiri muground imomo nekwandiri kwane kwandaigara kuingezi ikokoko ground raive relocated kunhu kwakahwanda but i was discovered from that very ground to become one of marepresentatives emash west in 2012 ndana ndakamirira zimbabwe under 14 ndindega ndana ndiri kunoku kumash west pavanhu vese ipapo pamaprovince ese ari 10 nemuzimbabwe ndindega ndana ndiri from mash west ndabva muground irori ariya ndakanomirira chi province rero remash west for zimbabwe under 14 for squad yayo yakaenda kupi yakaenda kupoland ndoma ndakakurira ndichitambira bhora and eh, ndichienda ndichinotamba kwandakaenda tiri mukembi yezimbabwe iyoyo ndakatodiscover kuti pavanhu vese vangari mukembi iyoyo ndindega ndaibva kunhu kusingazikamwe because vamwe wese it was blawayo chichi vane mateams anga atori registered ana dynamos anani but ininiwo ndichibvawo kwandabva kumashure shure ndindega ndandakamirira chi vanhu vekuingezi community yese ingezi and then ndichiti fambe fambei nekeria yangu I was very unfortunate kuti ndakazoita sei ndakazoita injury imwe ground momo yanga career threatening ndokwava kuri kupera kwecareer but ndaichitoti ndokupera kwazvo but ndakatozodiscover kuti ndakazopinda nemamwe maprograms atakanosangana nawo muingezi momo ezvinozvi ndakukwanisa kukochawo chi vana vadiki junior development ndo yatakufamba nayo inge zimwe di mamwe tichishandisa same ground iroro saka iground rekuti inini when i think of it ndichionawo ishungu dzangu dzekuti pazoita two three vanokwanisa kungoita jns yandakaita ini yangu yakazogumira muroad nekuda kwechi kwenjari but ndechingotarisira kuti kuvana vachiri kukura vadiki vakwanise kuita sei kusangana nemukana wandakawana and hopefully vanokwanisa kuita sei kutreva vachienda mberi

ndobva ndazotanga kutamba division one patazopinda mudivision two ndichitambira ingesi united zvakandibatsira zvakawanda one zvakandipa benefit yekuti ndakaita nguva ndishandira mhuri yangu ndakatorwa nenyaya yebhora ndakatorwa nerailways ndikatanga kutambira railways railways ikandipa pekubikira sadza mushure nekutamba kwandaiita bhora ndikatanga kubikira railways ndapedza ipapo ndobva ndazomboti traini traini yekuzoita rapii

eh, ndikakura ndichitodzidza hall pahall yakatengeswa futi zvakare community hall ndopendakaitira crash yangu so eh, patakanzwa kuti ground raakutengeswa murimo mandakakurira being a soccer player aformer soccer player zvinhu zvakatishungurudza zvikuru kuti kuground rinotengeswa zviruti iri riro rega ratiinaro mucommunity zvinhu zvisina kutibata zvakanaka That's when we decided kuti eh, munhu ari musports mu, mu, committee yengezi hatina kunge tawirirana nazvo ndokusaka takasumuka tichimira kuti no this is wrong marights edu sevanhu kuti ground ringe richitengeswa ground iri rinotengeswa kune murume anonzi father flower ndo zita rakabudiswa iroo asi ground richitengeswa rakatengeswa nemafoma eh, councillors vakanga varimo eh, five years back eh, and the people who are involved vakaita madeals avo nevanhu vekukanzuru macity fathers ndokubva vatengesa ground rekuna father flower maformer councillors aya vane mazita avo vakabuda andisingakwanisi kutaura nemazita eh, ndevezanu p f They are the people nevamwe vemdc vekwavamonzora they were involved vakabuda futi zvakare those were the people vakakwanisa kutengesa ground iroro ini handina kukurira muno muingezi ndakauya muno asi semunhu anoitawo zvemasports ndakakasira kubatana nevamwe vakakurira muno mudanho iroro because I'm a member also kuma sports, uh, sporting groups emuno mukadoma ishu yeground kutengeswa kwaro e, idambudziko redu sevagari vemuingezi nekuti tinoona kuti um, zvaibatsira vana zvakanyanya especially mayouth asi kutengeswa kwaro manje yakava nhunha kwatiri sevagari vemingezi tarisiro yedu yaiva yekuti ritoimprovwa kugadzirisa kuitira kuti riaccomodate mamwe masporting uh, activities akati wandei rather than kuti ground ritengeswe tinorwadziwa nenhau yeground nokuti ndo matakakurira ende ndo kwatotambira nesituation yamamiriro aita zvaizvezvoka unotoona kuti kune vana vadiki izvezvo vari kutanga kuita zvakawanda maactivity madrugs nechi nechika saka ukatoona tikatorwa ground iro riri hatisisina junior league vana vadiki vanenge vachikwanisa kutambira mvura handiti so zvakawanda zvinotishandiswa neground iri angava kana marali chaicho emusangano ndirori ground iri tisingatauri isusu tega kuti community chichi nderedu nditorishandira nditi zvafana touya tichiterera chikoro chakanaka asi chikoro chakanaka tambotarisa mambotase rechikoro iprivate school iri kuvakwa kai aimbofa yakadzidza munhu munomingezi ichadzidza nemari abva kuharare saka tobenefita chii totengesa ground rinotibatsira hatina mari tototadzadza dzemaschool fees chaidzadza asi kuwanika tinchitendera murokesheni vamwe topedzera namo muground patouya kubhoora chikafu hachikwane kumba uku tinotopedzawo ndo mararamiro atoita kuti tinge tauya kubhoora vamwe vachimhanya vachiita sei mhosva dzingaite zvishoma kuvana vadiki vari kukura tisingataure isusu vakuru nokuti vatava kuitira ka vadiki vanenge navedu isu takura vachitambira ndoma takura vachitambirawo ana baba vedu vachingotudzora vaitambira futi imomo ndoma wakakurira saka chii chinozonhasi ronzi hapasina totambirawo kupi patingatambiri
yeground manje iri kunetsa techida kuti neapfanha vangu vanenge vari mucommunity yo kuti wani umwe munhu achatemberawo national team so back to, bring back to the community tobatsirwa chi community yeduwo chichi plus machembereyo vanouya kuzoonawo chi maweekends wakauya kutraining almost two hours dzavanospenda munhu hauchachi hauchasi madrugs hauchasi machii hauchabi mbavha dzoita chi dzishoma sezvo kana bhora makochizika kana bhora rapera ndibaba futi vanenge vakutotiudzawo maguidelines kuti kufanira kumwe upenyu chi zvakakoshera so so so so moudzwawo chi watochi munhu arina chi aright chi kunze uko nodzidziswa three ds teeducation termination nediscipline kana usina izvozvo hapana kwaunoenda saka chi cheri begins at home unofanira kutongoteerera uchi munhu auna ungazombonzi wakuvura mdara mwana unodzidziswa chi ari mudiki asi vanhu paground manje tarisana kuti neti timwa vana vana adiki Andoda chi vada ma guidelines vakauya chi bora chikora achina kuipa futi vakatogonawo chi community chi i benefit asi manje nzvimbo yacho manje semengezi izvezvi ndio ground one rasara pamupawosiwo pakaiswawo chibhorani chi ground sazvozvoita bhora nechiunza ndemadrugs bhora nechirombe azviona manje saka iye anga achiti vanhu ngavaende ikoko veground saka vana veduwo muno muground makasimba uko kunonyudza iye kana achivaka ngaangovakira ikoko kana akatenga kukanzuru ngavangotaurirana nekanzuru vari ikoko iyo kanzuru kuti ivepo ndisu vashandi vacho nokuti tikasabhadhara kukanzuru hakuna mari isu ndisu tinotopa kanzuru mari kuti iwane mari saka tichiti propati yedu tenge tisingadi kuti iende toda kuti ive nhaka yavazukuru vedu nanhasi uno tiri kunaikira tiri kuti kana vakange vachiita bhora ravo ini pache zvangu ndotouya ndichibhadhara pagedhi apa tuzukuru twedu tuchipinda imomo Tusadzidzisana mitoriro tiri kunze kwekuinga iyi. takavhota maelection akadarika Councillor akatombosungwa ari and pataka infact towards maelection ground rakavarika mizhiwe namp rikaisa kuti toda kurisa jirawo tigosuka oloni mukati meground redu tigotambirawo zvakanaka but tichibva kunovhota pauya pava nezvimwe zvinowana handichazi kuti pamwe taimezviwa taimezvigwa nhema kana taimezvigwa chokwadi handina chandichaziva mp ndiye akadzokera ndiye aripo panzvimbo kuvako tititles ndiye akatimezvira ground kati tichawanawo ki magmisteri tichiwanawo loni zvese zvakawanda wanda but after kumuvhota kwakutaurika zvimwe zvekuti anzi ground rakatengeswa chava chikuru but iye paakatenga chepyebolo anotaura kuti ndeuko haana kutenga muground hatikwanisi kuti tichinje panzvimbo pedu kwayo ngango vako pakadi kakwanisa kutenga noti pakakwanisa kutenga pacho kanotarira chichinji chacho zero chi 103 aiko kuno iri kudhuze nepolisi Let's send the police. But kansela uh, wedu akasungwa achinzi aita rally but pasina rally yanga iri nyaya pasina mhirizhonga yakaitika yanga iri nhau yekutaurirana kumbira tai no imimi horeka muchiti makatenga pari penyu tikatibudisirawo mapepa togona kudi kuziva kuti zvakamira sei

Isusu maringe neground taida kungoudza kuti aiwa vakuru ngavangosiyawo ground riri zvarairiri kana vane chido chekuti vagadzirewo ground vanongoendawo sekomini vongobetserawo vongoitawo nekuti izvezvi izvi community yacho iri kutotatarika kuti kutambike bhora racho kana kuti marefuri abhadharwa nechi hatina chatiinacho secommunity saka ivo kana vachida kuti vabetsere ground ngavarisiye riri zvariri council yoita basa rayo rekudevelopa mafacilities ayo vachibudikidza neku uyo kana vachida partnership voenda kukanzuru asi isu tichiza kuti ground nderedu ah,
mashoko anenge avapika iye father flower wacho akatengesa ah, mashoko angu andingangomupa ndingangomubvunza kuti musemuingezi medu mumuya kune kunonzi kumupa mombe kune kunonzi kuvictory kwese ikoko hakuna chikoro vana vari kuyambuka mutara zvinova zvinhu zviri risk vachiuya pachikoro chinonzi mupaosi adii kunovakira chikoro kunonzi kuvictory park kuri kudarika vana zvine njodzi vachiuya vachidarika tara vana magrade one maecd vachiuya kuno azoda kungovakira chete mugraundi Adii kuvakira kumupamombe adi kuvakira kuvictory ndo zvimwe zvinhu zvandingatomubvunzawo inini ndikamuona kuti takutaura face to face kuti why munomu muwadi one mune zvikoro two uku kuna na victory nepamombe hakuna kana chikoro vana vari kuyambuka matara vachiyazodzidza kunoku madii kunovakira kuvictory kuti vana vasayambuke vasatsikwe kuri kutsikwa vana vachiuya kuno kuchikoro chemupaosi imimi chenu madii kutivakira uku saka Inini ndichikura ndisati ndamboona chikoro chinovakwa padhuze nebhawa. Paipe pane bhawa. Vangade kuvaka here chikoro paseri pebhawa? Vana vachibva kuchikoro vachipinda nepabhawa. Hazvina sense. Dai vakada chikoro, vakadii kupaza bhawa vakavaka chikoro than kuti vati ground refu vaise chikoro munomu. bvunza futi kuti nini kana vachiti ivo vane concern wakaona panonzi pari kuda kuvakwa chikoro chikoro mucommunity chine vanhu vachinotageta chikoro not everyone is able to go and register pachikoro ichocho one pagara patori nevamwe vana vanodzidza mune zvimwe zvikoro zviri muarea imomo handiti havakwanise kunge vachinzi kana paiswa chikoro chikoro ichocho chichange chichiita sei chichatageta munhu wese no kune vanhu vanodzidza kwavanotodzidzawo ikoko but tese tinozongosanganiswa nechi neground raria ground raria rinei nekuti iwo wabva kupi kana kuti unodzidza kupi unodzidza kupi kana takuti community ground takuti vese wabva kwawabva takunosangana pachi pachinhu one paground iroro ndo rinoti unita isusu sevanhu vemingezi oziva kuti vana vese wabva kwawabva vekumabuilding ekupi tichazongosangana patichasangana iground rariya zvisinei nekuti anzi wabvisa ground rariya waisa chikoro watageta vanhu wavatageta ko vamwe ava vasiri vasiri kukwanisa kubenefita from kunge vari pachikoro ipapa tozovaita sei
eh, ishu yeground kutengeswa kwaro kubuda kwazviri kuita anonzi father flower ndiye anonzi akatengeserwa ground asi tarisiro yedu nemameetings atakaita nameya meya achitaura iye kuti vari kuda kudecongesta mupawose primary school isu takaona kuti sandizvo nokuda kwekuti iyo kanzuru pachayo ine chikoro chairi kuvaka kuvictory park pamhiri petara muingezi chakangomira kare Taitarisira kuti kana kanzuru ichikundikana kuvaka ngaipe vanhu vakaita seivavo kana vachifunga kuti vanogona kuvaka vasadisturbe mafacilities aripo isu tagara nawo semaplayers tinokumbira kuti ah, nzvimbo nzvimbo dzakawandisa mudare zvakafanana navicti farm mastands akuda develop vowanira vakana kuti vakatenga pazviri pamutemo tikumbira kuti vawaiwanirwa chi imwe place isu ground ori developwo tiwane kuti pamwe one day pamwe ndotambirawo national team inever new ibhora chi mkana hmm. ndizvo zvatikumbira kuti ah, paground vanenge vauraya chero kana kuti machembere entertainment weekend machembere anofanira kuya kuzomboona kuti vana vavo ground vosapotawo manje izvo ichonzi ground hakusina isi matimu edu ana masponsorship vanhu vakutobuditsa mhomwe dzavo mari anze chikafu kumba kwavo hapana pachambwa ya bus every every every day chombochiuya kutraining kuri muka stadium zviri too expensive ndo zvandee chikokumbira kuti ha ah, vakawanawo chi imwe better place vanonovakawo e eh, kuchikoro education itodiwa futi
Ah, kuti tasangana navo sesu takura kudai unenge wakutochema ini kuti vakakanganisa zvikuru hazvifanirwi kuitiwa izvo tine mhuri tine vazukuru vanofanirwa kuuya vachitamba uku vanofanirwa kuitawo zvimwe kwete kungoti chete kungoti mazuva ano hakuchisina zvemitambo tambo

handiti chigari chemuno mukadoma ingati muingezi muno mm, atanga chikoro 1950 1955 chitanga chikoro muno mukadoma muingezi panapa yainge zesukuru yanga chira chira zvatozopazwa zvovaka mupausa mupausa ndozvakudzidza atakadzidza panapa right tangoberekewawo ndichikura ndiri muno ground ndakatowana riripo kudaro ritoripo kuti ndizoti akaberekerwa nini handizivi yakaina tembosea saka ndakazongonzwa nemakuwa ichinzi ground udi rakatengesewa naniko hanzi ndomada wakakocha nemakuwa hanzi kuti zvakafamba sei saka handisi kuzati zvoitwa sei chii chikonzero chacho nokuti ndiro ground redu handitombozoti akakarini ndangokwanisa toroona mu 1943 pandakaberekwa yeground
ndakauya muno hameno 1950 chakuti ndiri musikana tichangoroorana nevarume vangu saka ground iri riripo iri imbi yesitete kusina zvese izvi zvavakwa nezuro izvi kositoriti zvese kirinika iri yapo asi giraundi riri irori rakafenzewa zvakanaka pa, apa pane gedhi paive pane gedhi rakanaka hombe kuchiitiwa zvemutambo oro isu taiti pakrisimasi taiuya tichizomhanya masports umu tichakasimba tisati tachembera kudai nevana vedu vaitambira imomo saka zviri kundishamisa ndezvokuti ndakangonzwa kuti ground ratengesewa ye kwazodai asi nderakare riri rengezi risiri rokuti nderekostoriti eh, razobhadharwa mari yakadini aa ah, ah. nderengezi munhu wese vaitamba mhande vaitamba chii chimutari vaitamba muno raive rakaita smart ground pasina jurahoro iri horo ichi chete pane gedhi pachivhuriwa zvakanaka pane miti yaive iripo panapa varume vekwangu vaitamba boxing vaitamba pano paive pane chiboxing arena pana vaitamba pana vainzi kariba nokuti vaive vahwina kukariba toda kuti vachitamba bhora vachifara muno iyesuwo kare kwainzi machembera kudai imbomukirai muchidi muchimhanya mugiraundi manje kana rikatengesewa tonomhanyira kupi saka tachembera kudai tofanirwa kumbomukawo kuseni tichimhanyawo zvaikurudzigwa kare tingamhanye iro ritii rakatengesewa hatimhanye nekuti tiri kutya kuti rakatengesewa zvicho kuti vana havana kwavanofarira plus kana kuchida kuitiwa imwe mitambo hakuna kwamunoitira nekuti ground kunenge kusina takauya muno mu 72 ground richingovapo iri apa paiva necheboxeni vanhu vachiuya muno muground vachitotamba mhande vachiita macompetition okutamba mhande nokutamba chimutare neshangara zvichitambirwa muno umu hatina kumbonaikira takawana riripo kwete kuti kusvika kwandakaita ndopakavakwa ground takawana riripo ground iri ko storage yakazovakwa iyi ground richingovapo irori izvi zvese dzamaona dzimba idzi kaingovaka old ngezi chete ikaka ko storage yakazovakwa mumasura ground richingovapo pachiti kana dai ukarasa mwana zviya vanhu vari mucompetition paiva nana bendiki nana toro vaigara muhoromu vachitoshevedzera kuti warasa mwana ndiani huyai mutore mwana vanhu votonangira usina mwana wotomhanya wodi oenda kuofisi kwavo ondotora mwana kliniki yaivapo pane mimengo apo saka tiri kushama nhasi ground ronzi rotorwa rotorwa pamusaka pei iyo rakanhankira vanotora vachona ivo vakawana riripo isu patiri pano ndava ne71 years takawana riripo giraundi irori ndavuya ndiine 20 years asi nhasi uno ndava ne7 one years ndiri munomu saka voritora giraundi kuti zvifambe sei giraundi rakatikoshera kuti vana vanovaraigwa vari muno havazoiti zvemitoriro zviri kumwiwa izvi havazoiti zvokutsvaga mbanje nokuti vanenge vakayeregwa nebhora vanhu vachitamba bhora vana vachivarairwa vari imomo ndokuti koshera kwarinoita there has been a, a dispute between kadoma city council and um, the residents of vungezi uh, regarding the chiboku grounds uh,

Yeah, inyaya iri kunetsa. Chibuku ground haina kutengeswa because issue iri kunetsa ndeyekuti Father Flower chikoro chaka chakatenga chakatenga a stand which is close to the stadium iri paya. Hatingati akatenga stand because tino offer yatinoti lease with an option to purchase. Saka ari kulisa because hatina an outright sale yema institutional stands. So is leasing Saka I want to remove the term yekuti akatenga is leasing the stand which is close to the ground. Saka Chiboku Stadium haina kutengeswa iripo for my residence. Right, chaitika ndechekuti area iri paya is 4.3 hectares saka pa pane makomba akawanda wanda paitombotengepa paitombobiwa gravel nei zvakasiyana siyana So council yakatozoona kuti instead yekusiya pane land degradation iri kuitika regai titengese area iyoyo yemakomba kuti avharwe then father flower yabva yazonotsvaga yabva yaona panzvimbo ipapo tabva tailisira pane nzvimbo iyoyo kwete kutengesa hatina kutengesa takailisa for five years after five years then kana uchinge wadevelopa ndopawaa kuzotengeserwa after development So so far hapana any development yakaitika saka tichiri kutaura zveleasing e, kuti titi vanhu vachabviswa takutaura zveground zve kana maona ground redu rine ringo rine magedhi ma aripo mapose then honorable haritatos e, vakatopromisa vakatoti yakatoiswa mubudget ye2024 e, under the minister of sport kuti panoda kugadzirwa chibuku stadium and F4 Flats Kemen Motor Stadium so ndovatamirira takaona tsamba dzavo dzekuti vanoda kuti vaite se vadevelop and also father flower anga akati ari kuda kugadzira it now means tane two investors who are willing to develop our stadium that is chibuku stadium ya yeah, ndiri kuona panenge pari kushanda in assumption yekunzi ground riri kunzi ribve e, rikanzi rakaiswa kure hatina imwe area iri designed for a, eh, for a ground kunze kwepaya kumwe kwese atiwe maresidential saka hatigoni kuti rakabviswa rakuendeswa kure iro ringo riri panzvimbo paro parinenge riri but what we need to see nderekuti ground redu raita se radevelopwa